Gudde Moie Kanner, ech hoffen et geet iech alleguer gutt an dir hutt Loscht mol erëm eng Kéier op eng Liesung. Déi kënnt zwar elo nach ëmmer iwwer Bildschierm, mä ech mengen dat kann awer och ganz flott sinn. Ech hunn iech Geschicht matbruecht, déi ech virun e puer Joer schonn eng Kéier geschriwwen hat an déi ech fonnt hunn, datt déi elo emol erëm eng Kéier gutt géing passen, well dobaussen, do fänkt esou lues d'Natur erëm un z'erwächen an da léiere mer och erëm all déi Déiere kennen, déi do ënnerwee sinn, well mer eis vill dobausse kënnen ophalen. Déi Geschicht, déi ech matbruecht hunn, dat ass d'Geschicht vum Poli a vum Maisi. De Poli, dat ass ee klenge Villchen, een. Pillow, sou nennt een deen op Lëtzebuergesch, oder op Däitsch ass dat een Dompfaff oder ee Gimpel an op Franséisch ass et du Brouwerei. A ganz interessant bei deene Villercher ass, datt d'Pappen an déi kleng Jongen, datt déi alleguer e roude Bauch kréien an d'Mammen dogéint Déi hunn éischter e groe Bauch. Firwat dat esou ass? Bäh, dat si jo déi, déi ëmmer am Bësch sëtzen a beim Nascht sinn. A fir datt nëmme keen dat Nascht fënnt, solle se och net opfalen. An dofir si se dann eben net grad esou schéi rout wéi d'Pappen an d'Jongen. Bah, de Poli, dat ass ee klenge Jong an dofir fänkt hien dann och schonn un, esou e schéine roude Bauch ze kréien. An dat anert, dat ass d'Maisi. D'Maisi ass eng Fliedermaus. D'Fliedermais, jo, Déi liewe jo am Fong geholl nuets. Déi gesäit een ëmmer owes do erëmmer fladdere wann et ufänkt Nuecht ze ginn. An déi kënnen esou schéin am Zickzack fléien. An am Dag, wann d'Villercher zum Beispill waakreg sinn, da schlofen d'Fliedermäis. A vläicht wësst der och, wéi déi schlofen. Wumms! Genau sou! Mam Kapp! No ënnen. Jo, a well déi eben nuets fléien, musse se jo net ganz esou gutt gesinn. Dofir héiere se immens gutt an hu grouss Oueren a si jäizen ëmmer eppes ganz hell. Ass deen Toun, datt mir Mënschen e guer net kënnen héieren, mee domadder jäizen se op eppes an da héiere se den Echo. Wann deen Toun zum Beispill op e Bam kënnt, kréie se deen zeréck an dann héiere se deen an da wësse se, Op, oppassen, lo muss ech hei laanscht fléien, net datt ech an de Bam knuppen. Sou, dat enker kuerz erkläert vun de Fliedermais a vun de Villercher. Mee ech ka mer virstellen, Dir wësst dat bestëmmt schonn alles. Mee d'Fro, déi sech an der Geschicht hei stellt, ass, Kënnen e Villchen an eng Fliedermaus eigentlech Frënn ginn? Well si liewe jo komplett anescht an zu aneren Zäiten. Mä dat ass d'Geschicht vum Poli a vum Maisi, déi ganz flott gemoolt ginn ass vum Aline Forcin.

O Mama, ech sinn awer nach guer net midd an ech wëll nach e bësse hei bleiwen, äntwert de Poli an e séngt lëschteg weider. Iwwerem Sangen hat e bal net matkritt, datt et ufänkt däischter ze ginn. Tschip, tschip, tschip, tschip, tschip. O, lo muss ech awer heem, seet de Poli an en hëlt en Ulaf a flitt héich uewe vu sengem Bam erof. D'Mama hat gesot, hie misst ganz oppassen, gutt oppassen am Bësch, wann et däischter ass, da fléien nämlech keng Villercher, mee aner Déieren duerch d'Luucht. D'Poly sëtzt nach e bëssen do ze kucken an dann denkt en, Oh, lo muss ech mech wierklech op de Wee maachen, fir heem. Hie flattert tëschent de Beemer duerch. Op eemol, flupp, rennt hie mat eppes zesummen. Aua! Kanns du net oppassen? jäizt de Poly a gesäit just e Schiet, dee ganz séier am Zickzack fortflitt. Hey! Bleif hei! Du kanns awer Pardon soen! Hues du mech dann net gesinn? De Pulli sëtzt sech op en dënnen Aascht. Hen huet elo e bëssi Angscht. Du kënnt de Schied bei hie geflunn. Pardon, ech wollt net an dech rennen, seet eng kleng piipseg Stëmm. Ech hat dech net gesinn. Ech gesinn nämlech net gutt, wann ech séier fléien. Wéi, du gesäis net gutt? Bass du da blann? A wee bass du iwwerhat? De Poli kuckt dee komesche Vull ganz grouss. Dee gesäit ganz anescht aus ewéi hien. En huet keng Plommen a kee Schniewel a vrun allem ass en net esou schéi faarweg ewéi hien, mee gro mat groussen Oueren a ganz extrae Flilleken. Ech sinn d'Maisi. Ech sinn eng Fliedermaus an déi gesinn net gutt. Mee ech kann awer ganz gutt héieren mat menge groussen Oueren. Ech hunn dech héiere sangen, du souz ganz héich am Bam. Wéi heeschs du dann eigentlech? Hei gesitt der déi zwee, wéi se beienee sinn. Ech, ech sinn de Poli. Ech hunn dech awer nach ni gesinn an nach ni héiere sangen, seet hien zur Fliedermaus. Mech kanns du och bal net héieren, mäi Gesank ass esou hell, datt keen aneren e ka lauschteren, ausser ech selwer. An duerfir kann ech esou gutt héieren a fannen ëmmer de Wee, wann et däischter ass. D'Meescht léieren nach, wéi dat geet, an duerfir sinn ech elo anescht gerunnt. Gerannt, mee mech gesäis de ëmmer nëmmen nuets, am Dag schlofen ech. D'Maisi fladdert nach ëmmer ronderëm de Poli. Muss du ëmmer fléien, wann ech mat der schwätzen? De Poli, dee gëtt bal dronke vum Nokucken. D'Maisi lant da ganz einfach um Aascht, mee a Plaz drop ze sëtzen, klunscht et mam Kapp no ënnen. Ha! Lo hänken ech, seet d'Maisi. Lo kanns du mat mir schwätzen. D'Maisi wibbelt mat sengen Oueren no ënnen an de Poly streckt de Schniewel no uewen. Op eemol mussen se allen zwee laachen, sou komesch ass dat. Schlofen esou d'Fliedermais? freet de Poly. Jo, genau sou, mam Kapp no ënnen. Ech ginn och elo heem schlofen, awer mam Kapp no uewen, laacht de Poly. Heem? A wou bass du doheem? freet d'Maisi. Dohannen an deem décke Bam, do ass eist Nascht. An du? Ech wunnen an de Fielsen, déi aner Säit vum Bësch. Nuecht, Maisi, a schlof gutt. Komm muer bei mech spillen. Vläicht muer den Owend. Äddi, Poli, Nuecht. De Poli fladdert séier heem an d'Nascht. Doheem ukomm, schwätzt en e bësse mat senger Mamma an erzielt vu senger neier Frëndin. Du hues eng Fliedermaus als Frëndin? O mei Poli, dat ass awer net einfach. Do kënnt dir dach bal ni matenee spillen. Villercher a Fliedermais liewe jo ganz anescht. O, dat geet scho, Mamma. Mam Maisi kann een immens flott laachen. A vun do un, all Owend, soubal et ufänkt däischter ze ginn, waart de Poli am Bësch op d'Maisi. Wa se Fänkches spillen, gewënnt d'Maisi bal ëmmer, well hatt esou cool am Zickzack fléie kann. Wa se sangen, dann ass de Poli besser, well dem Maisi seng Stëmm ass einfach ze piipseg. Mee et léiert ëmmer ee vun deem aneren. Déi aner Villercher, déi nach am Bësch liewen, wéi zum Beispill hei d'Eil,

Haut ass alles aneschters, iwwerall summe Mécke ronderëm hien a maachen hie gutt rosen. Hie ka guer net richteg päifen an en héiert och soss kee Villchen. An et ass och vill méi däischter wéi soss. Op eemol spiert de Poli eng Drëps op sengem Kapp. Héi! Wie sprutzt hei mat Waasser? Hie kuckt an den Himmel, deen ass voller Wolleken. Eng Drëps fält, an nach eng, an et kënnt ëmmer méi Reen vun uewen. Op eemol gëtt et enker ganz hell an duerno kraacht et ganz haart. De Poly erféiert, Oh, dat muss en Donnerwieder sinn! Sou eppes huet hien nach ni erlieft. D'Mamma hat erzielt, datt ee sech da soll ënner Daach maachen. Hie probéiert erof an de Bësch ze fléien, mee dat ass net esou einfach. Et bléist e staarke Wand, de Poli kënnt bal net weider. Duerfir probéiert hien emol. Am Zickzack ze fléien, sou wéi hien dat beim Maisi geléiert huet. Endlech kënnt en am Bësch un an e setzt sech op en Aascht. Mamma! rifft de Poli ganz trauereg. Mamma, ech wëll heem! Op eemol héiert hien eng piipseg Stëmm. Poli, Poli, wou bass de? Et ass d'Maisi. Hei sinn ech, Maisi, hei um Aascht hei ënnen. Ech kann dech vu wäit héieren. D'Maisi séngt a rifft méi hal, sou wéi hatt dat beim Poli geléiert huet. Erëm blëtzt et ganz hell an da gesäit de Poli d'Maisi. Komm, Poli, ech hëllefen der bei däin Nascht ze kommen. Kanns du mech gesinn? Da fléi han eru mir, ëmmer menge Flilleken no. An esou maachen déi zwee sech op d'Rees. De Poli rëselt nach emol seng naass Fiederen a flitt hannert dem Maisi duerch den däischtere Bësch. Heiansdo héiert hien hell Kreesch, mat deenen hatt de Wee fënnt bis bei deen nächsten décke Bam. Do wou sech lo schon déi ganz Famill vum Poli zesummegeduckelt huet. Hei si se also am Nascht ukomm. An hei gesitt der dem Poli seng Famill. D'Mamma, déi der scho gesinn hutt. Do ass de Pappa mat deem grousse roude Bauch. An dann och nach seng zwou Schwësteren. Poli, komm séier an dat waarmt Nascht! rifft seng Mamma. Merci Maisi, datt s du en heembruecht hues. Dat ass gär geschitt, piipst d'Maisi a flattert nees séier fort, heem an d'Hiel, fir sech selwer och ze dréchnen. Bis muer! rifft de Poli a kuschelt sech déif an d'Nascht. Maisi, du bass awer einfach meng beschte Frëndin! Voilà, dat war d'Geschicht vum Poli a vum Maisi. A wann der vläicht elo iergendwann d'Villercher héiert dobausse päifen oder owes eng Flantermaus gesitt anzwousch fléien, vläicht ass dat jo de Poli an d'Maisi, déi grad emol erëm matenee spillen.